y cyfnod yma wedi bod fel o ran gwaith, fi'n gwybod ni'n sôn am pethau personol, ond mae wedi bod yn, mae wedi bod yn her weithiau gweithio, ond trwy'r her ni wedi cael lot o pethau da yn dod allan o'r gweithgareddau ar-lein. Um, y peth gyntaf yn amlwg yw, fel ni wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda Gwent Ifanc, mae hwnna wedi bod yn gret i gallu gymdeithasu gyda pawb a um, dod i nabod pobl yn well sydd bod yn gret. Um, o ran ochr fi hefyd, dwi wedi mwynhau wneud stuff fel Scrabble Cymraeg ar-lein. Dwi wedi cael rhywun yn chwarae gyda fi am y tro cyntaf dros y cyfrifiadur a dwi'n gobeithio jyst tyfu hwnna'n fwy a fwy nawr a ymgeisio cael mwy o bobl i ddod i ymuno mewn a bydd e'n grêt achos dwi ddim yn dda iawn gyda geiriau, so fi'n cochi pob wythnos o fel 200 pwynt, so bydd e'n grêt cael rhywun arall i helpu fi mas. A fi, fi gwybod dyw Delyn ddim yma heddi, ond mae hi wedi bod yn ei gwaith caled iawn hefyd. Um, fel o rhan amser stori hi, mae wedi bod yn rili really dda, a clwb darllen i hefyd, mae'n gwneud lot gyda storïau darllen, a ni'n cael llwyth o bobl yn mynd o mewn, a mae'n hapus iawn gyda hwnna. Ti ddim yn gret.
Ie, yeah, dwi'n meddwl y peth mwyaf llwyddiannus i fi o ran y cyfnod yma, a pethau sydd wedi tyfu, yw y sesiynau bore a coffi ni, dwi wedi dod i nabod pobl ardal ni gymaint mwy na bys ni fel arfer. Ti'n meddwl fel mynd i bore coffi Mae 'na deg ohonoch chi fel arfer o fla- o gwmpas bwrdd mewn tafarn eitha swnllyd. Mae'n gallu bod yn eitha anodd weithiau i cael y one-to-one sgwrs 'na hefo nhw. Yym, especially fel na- os ti yw'r yw'r swyddog sydd wedi mynd nawr fenter, ti'n teimlo ti'n gorfod mynd a rhannu dy hun o gwmpas. Ond be dwi wedi ffeindio efo'r bwrieau coffi, yn aml weithiau jyst un person sydd yna am tua pump i ddeg munud ar y dechrau. Dwi'n cael sgwrs eitha da efo nhw. Mae rhywun yn gadael, mae rhywun arall yn popio mewn am, am y fore coffi. A dwi jyst yn teimlo dwi wedi dod, dod i nabod pobl ardal ni yn, yn rili really da. Um, awr, yn bersonol, llwyddiant fi yw dwi wedi cael mynd i beicio. Uh, dwi wedi prynu beic newydd, dwi hefo set i mab fi ar y cefn, a dwi'n trio wneud mwy o mwy. Dwi wedi setio fy hun sialens Dwi wedi... be dwi... ei- aim low to achieve yw motto fi. So dwi 'di mynd am... i seiclo 50 milltir yn mis Gorffennaf. Morgan gyda Joe methu bod yma. Yym, dwi'n gweld llwyddiannau fo, mae o 'di llwyddo i cael llwyth o pobl i cyfieithu gemau fideo. Mae 'di llwyddo cael um, just cynnydd fanna. Dwi'n meddwl mae'n ma ma achievement mawr, llwyddiant mawr gan y fo. Um, a mae dal i tyfu a mae dal i wneud mwy. Dwi'n gwybod mae o'n cyfieithu rhywbeth fwy hun ar hyn o bryd. A mae hwn yn, dwi'n credu yn enwedig yr, y to ifanc i oedolion ifanc. Um, Mae'n elfen bwysig iawn o trio cynyddu defnydd Gymraeg. Mae'n eitha exciting hefyd, fel rhywun sy'n gwylio o'r tu allan, yr uh, holl newidiadau sy'n digwydd a mae'n esbonio stuff i weithiau beth mae'n neud a mae'n hollol mynd dros top fe, pen fi, cos dwi ddim yn person, uh, dwi ddim yn person computer gaming. Ond um, mae'n swnio'n cool a Ie, unwaith mae wedi gwneud yr un mawr mae'n mynd i wneud, dwi'n mynd i, um, dwi'n mynd i cael go yn chwarae fo, dwi'n meddwl. Mae gwent ifanc wedi bod yn rili really da, um, a mae fe'n neis bod ni wedi fel adeiladu cymuned agored um, i fi bobl sort of ifanc 18, 40, os ni'n dweud, fy marn i, fi'n ystyried fel fath o bracket meddyliol, bod yr un fath o beth um, sort of ifanca. A ie, mae wedi bod yn da, achos mae fe mor agored nawr, a er bod sesiynau yn Wenglish ac yn cynnwys Saesneg hefyd, mae marn i, mae fe'n bwysig ei cymuned agored i ddysgwyr a unrhyw un i teimlo fel gallu cymryd rhan ac yn un o mewn, na bod angen i rywun cyrraedd safon neu cyrraedd lefel ble maen nhw'n gallu deall pob gair neu nhw'n methu ymuno. Mae wedi bod yn rili cwl yn fy marn i, bod ni 'di llwyddo i denu rywun yym o Loegr, o Caerlŷr, yym ni 'di cael cwpl o bobl sydd wedi... sydd yn byw yng ngwledydd arall, yym yn Nghanada, yn yr Almaen, yym o'r Unol Daleithiau, so ma' hwnna wedi bod yn rili dda. Be- Hwyl! Hwyl!